Fi ftit kliem qaltilna li l-liturġija hija il-fus li madwaru l-ħajja tal-Knisja ddur imma wkoll huwa l-punt li minnu l-ħajja tal-Knisja titlaq. B'dan kollu, il-Knisja riedet bħal donnha turina li ċ-ċentru tal-ħajja tal-Knisja kollha kemm hi, Hija l-qima li aħna flimkien bħala Knisja nagħtu lil Alla. Mhix esperjenza sempliċement individwali li jiena nitlob, imma hija t-talba tagħna flimkien. Il-qima li aħna bħala Knisja, kemm fuq din l-art u anke l-Knisja li diġà qiegħda tgawdi lil Alla fil-ħajja ta' dejjem, nagħtu lil Alla bħala l-Ħallieq tagħna. Magħqudin flimkien ma' Ġesù, l-Iben ta' Alla, Ħuna l-Kbir, imma imqegħdin flimkien permezz tal-Ispirtu s-Santu. Il-liturġija tal-Knisja hija maqsuma fi tnejn. Għandna l-liturġija tas-sigħat, dak li normalment aħna ngħidulu il-brevjar, Dak li l-saċerdoti u r-reliġjużi huma fid-dmir li jitolbu f'għaqda sħiħa mal-Knisja u flimkien ma' Ġesù, u għandna dik il-parti tal-liturġija li forsi aħna iktar familjari magħha li hija l-quddiesa, b'mod speċjali l-quddiesa ta' nhar ta' Ħadd. Meta nitkellmu fuq il-quddiesa, fejn l-insara jiltaqgħu flimkien ma' Ġesù biex ifaħħru u jqimu lill-Missier fl-Ispirtu s-Santu, aħna qegħdin nitkellmu fuq esperjenza li mhix umana, qegħdin nitkellmu fuq esperjenza divina. Il-lingwa Maltija tgħinna ħafna biex nifmu din l-esperjenza. Il-kelma qudiesa minnha nnifisha għandha l-istess serq tal-kelma qaddis Mela allura dak li aħna qegħdin nieħdu sehem fih, l-għan ewlieni tiegħu huwa li jgħinna nersqu lejn Alla il-Missier, nilħqu l-perfezzjoni li Alla nnifsu jistedinna għaliha qaddis, qaddisin tkunu għax qaddis jien, il-Mulej Alla tagħkom. Kif Ġesù sar bniedem bħalna u ħa fuqu n-natura tagħna l-bnedmin, Hekk, il-bniedem, permezz tal-esperjenza tal-quddiesa, huwa mistieden biex jidħol fid-divin ta' Alla. F'talba li ngħidu fil-quddiesa meta s-saċerdot iħallat l-ilma mal-inbid, ngħidu, Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbid ikollna sehem min-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Dan huwa sewwasew dak li jiġri fil-quddiesa. Mhux sempliċement mhix azzjoni maġika, imma hemm proċess li l-Knisja tgħinna nidħlu fih. Ma ninsewx ukoll li t-talba tal-quddiesa għaliex din hija l-aqwa talba li aħna għandna, it-talba tal-quddiesa hija t-talba li tressaqna fil-qalba tal-misteru ta' Alla. U allura wieħed irid jifhem li dak li jsir fil-quddiesa mhux għax qed nagħmluh Alla imma huwa Alla li qiegħed jagħmlu permezz tagħna. Aħna qegħdin nitqaddsu bil-grazzja li jagħtina Alla nnifsu. Minn hawnhekk jiġi wkoll li l-quddiesa mhix proprjetà tiegħi bħala saċerdot li niċċelebra jew inkella tal-komunità li qiegħda tiċċelebra nhar ta' Ħadd. Papa Benedittu Sittax, fl-Opera Omnia tiegħu dwar il-Liturġija, jagħfas ħafna fuq il-fatt li aħna qatt m'għandna niċċelebraw Ewkaristija li tkun ikkundizzjonata jew imfassla skont il-bżonnijiet jew il-ħtiġijiet tal-individwu jew tal-komunità. Għaliex? Għaliex hija l-wirt tal-Knisja. Meta aħna qegħdin nitolbu l-quddiesa, m'aħniex nitolbu waħidna, anke waħidna bħala komunità, imma qegħdin nitolbu mal-Knisja kollha kemm hi. Hekk hija ħaġa sabiħa li taħseb fiha, hekk anke aħna aħna u nitkellmu bħalissa, żgur x'imkien fid-dinja qiegħda tiġi tiġi ċċelebrata l-Ewkaristija. U dan jimliena b'ħafna tama u b'ħafna kuraġġ għaliex għaliex ħaddieħor waqt li aħna qegħdin għaddejjin bil-ħidma tagħna jew bil-ħin liberu tagħna, ħaddieħor qiegħed jitlob f'isimna u għalina. qiegħed idaħħalna bil-mod il-mod f'din l-esperjenza ta' Alla.